Gwyddaf nawr y machwyd hael, cerddwn ni am yn ail dan y gilydd. Helo, uh, dyma ganlyniad uh, a beirniadaeth cyflym y uh, gysylltiaeth llefaru uh, categori hun yn Eisteddfod Cymronfa a cyn i fi gyhoeddi uh, yr enillwyr eleni, gai ddiolch o galon i ddau grŵp o bobl, yn gyntaf y pwyllgor gwych sydd wedi bod wrthi yn trefnu

yym i glasuron hon gan Ti Heitch Parry Williams wrth gwrs a cherddi mwy cyfoes hefyd yym felly amrywieth hyfryd yym yn y cys- yn y gystadleuaeth agored yma. Symud ymlaen te at y tri sy'n cyrraedd y brig eleni yym yn y trydydd safle yym wedi gwneud i fi hiraethu fy hunan ma'n raid i fi ddweud am Dyddie braf haf ar faes Eisteddfod. Diolch yn fawr i ti Rachel Stevens, perfformiad naturiol, pwyllog, um, hiraethus falle yw'r gair, a'r llinell na, llinell hyfryd na, lle i adar am ryliw i gwrdd. Gobeithio'n fawr uh, y byddwn ni'n ôl gyda'n gilydd, mae angen maes, dwi'n cytuno gyda ti, ti sy'n mynd i'r drydydd wobr.
Mae angen maes. Dydi'r trydan sydd mewn trydar ddim yn tygio. Dydi'r awen ar y we ddim cweit 'run fath. Fe aeth ein llais ar goll mewn awyr eang. Dydi'r golau ddaw o sgrin ddim patch ar y dallt sy'n dod o dwtsiad. Ysgwyd llaw Cofleidio. Shit yr orsedd yn cosi coesau noeth, stamp yn gwasgu inc i law. Hynod o berthyn. Dydy'r bwrlwm ddaw o beiriant ddim yn berffaith. Wneith tro i lenwi'r gwacter, ond bydd cael ein cyrff yn crwydro'r cae, cael clywed ogla'n gilydd, rhedeg drwy strydoedd Tre, pentyrru gwydrau plastig fel cusan feddw Belis flwyddyn nesa. Mae angen maes lle i adar amryliw gael heidio i'r unlle, troedio'r un tir am wythnos o Awst, Cae gwyrdd a'i lond o'n gwreiddiau i lwybrau'n ras rhwng prams a chyrn band pres. Mae angen maes. Hefo'i fwd dan draed a'i finiau'n drewi, dramâu ar dracs, Caneuon mewn corneli. Y cae sy'n dal holl symudiadau nghoes o ddawnsio i cyw a bownsio ym Maes B i straffaglu i godi yn y Gymanfa. Mae angen maes pebyll sy'n gwneud prif ddinas dros dro, darn o dir sy'n gorlan i'n disgleirdeb, sy'n fyw â'r hyn allen ni fod. Mae angen, maes. Mae angen, steddfod.
Ac yn ail am berfformiad hyfryd, di-ffiant, yym naturiol, llais cynnes a chyfoethog um, ac am rannu profiadau uh, Sheila gyda ni gyd. Mae'r ail wobr yn heiddiannol iawn yn mynd i Kelly Hani.
Sheila. Nid ti sy'n syllu arna i bellach. Her, nid ti oedd yna am spel. I ble aeth lliw dy fochau hael? I ble aeth dy wên ddigywilydd? Dim ffraeth, dim digri, dim urddas i un mor urddasol. Roedd e'n anodd gwylio, ond anoddach i beidio â bod yno. I bawb, bob dydd mae y dydd yn agosáu, Ni'n deall, ond yn anymwybodol. Ni'n caru, ond ddim yn trafod, teithwyr yn anwybyddu sicrwydd diwedd y daith. A nawr, does dim modd osgoi gorymdaith yr oriau. Dim modd atal tonnau gwyllt y galar, dwi'n brwydro. ond dwi'n boddi. Dwi'n genfi genus o'r rheini a ffydd, a fydd credu'n rhoi gysur. Dwi'n amau hynny. Dwi'n amau na fydd dim yn goleio'r tywyllwch trwm hwn. Nid wyf am weld anadl cyd-ymdeimladwyr ar yr ail yn hael y bore, na chlywed cleb melys plwyfolion yn sôn am yr hyn a fi, nac arogli persawr perffaith y gwlith ar wair y gladdfa. Nid oedd am flasu un ddeigryn hallt arall. Yfory, Nid wyf am ddweud ffarwel.
A'r wobr gynta um, yn mynd i Iestyn Gwyn Jones. Mwynheuais i'r perfformiad yma yn fawr, um, cerdd gyfoes yn Eirin Caradog, Gweld y Gorwel. Um, o'n i wir yn hoffi'r gwrthgyferbyniad rhwng dechrau a chlo'r gerdd. Um, eto, perfformiad hynod, hynod naturiol. pwyllog yy llais cyfoethog yym ti wir yn gwbod Iestyn sut i ddal cynulleidfa sut i chware ar eirie yym o'n i'n hoffi fel o'n i'n gweud y gobeth 'na ar ddiwedd y gerdd a a'r gwahanieth yn y sŵn a'r sŵn Melissa yn bod ar ddiwedd y gerdd perfformiad hyfryd fel wedes i.
Yn rehab. Eu colli nabod. Sŵn traed sy'n troi'r awr ddiddarfod. Sŵn y byw ddiflasan bod. Yn rehab. Bod yw'r rheol. Bod drwy'r dydd, bod drwy'r daith hunanol na'r drygi'n dod o'i rigol. Yn rehab. O dan label. Yn heilchion ergydion i gawdel. Greedy gariad yw'r gorwel. Sŵn y dydd yw'r hi sy'n dod. O'r nosau. Y rhannau iâs cyfarfod. Y sŵn byw melusa'n bod.